Chwarter canrif a mwy o deledu annibynnol yng Nghymru sy'n awr ar S4C yn atgyfodi rhaglenni TWW, Teledu Cymru, Harlech a Llinach HTV. Gwyn Llywelyn sy'n gwylio teledu ddoe.

Sut 'da chi heno? Gyda 1994 yn prysur ddod i ben a ninnau ar drothwy blwyddyn newydd arall, dyma'r adeg pan fyddwn ni'n edrych yn ôl ar y flwyddyn aeth heibio, yn rhy gyflym o lawer i'r rhai ohonan ni sy'n mynd yn hŷn. Adeg pan fyddwn ni'n cofio pobl, digwyddiadau neu'n gweld pasio carreg filltir. Ac yn wir, dyna be 'da ni am 'i wneud heno. Agor albwm o atgofion ar ffilm ac ar dâp, sy'n cynnwys pigion o raglenni ddarlledwyd ers dechrau teledu annibynnol yng Nghymru nôl ym 1958 hyd at sefydlu S4C ym 1982. Yn cadw cwmni i mi ar y daith drwy archif HTV mae gen i ddau ffrind ifanc, Rhydian yn y fan hyn a Bethan. Rwan, mewn gwirionedd, mae 'na reswm arbennig iawn pan mai nhw sydd 'ma. Ond mi ddatgela i hynny i chi ar ddiwedd y rhaglen. Fel y byddech chi'n disgwyl, mae'r nifer o raglenni Cymraeg a gynhyrchwyd dros bum mlynedd a'r hugain o ddarlledu yn aruthrol a deud y lleia. Ac wedi gwneud y dasg o'n blaenau ni wrth baratoi'r rhaglen heno yn un anodd dros ben. Felly, detholiad bras o wahanol gyfnodau sydd ganddo ni i chi. Mae yna doreth o eitemau sydd, yn anffodus, oherwydd amser yn mynd i orfod aros yn y can ffilm. Ond i ddechrau, rhagflas byr o'r hyn sydd gynnon ni ar eich cyfer chi yn y rhan gyntaf yma. Fe drosiwyd y bêl o'r chwith a sgorio'r gôl gyntaf fan hyn.
Hyd yn oed petaem heb glywed na gweld y geiriau, cofiwch Tryweryn.

A hwyrach rhai o siroedd gwledig eraill Cymru. Wel, beth yw'ch barn chi am yr sôn a'r siarad 'ma am rhannu Prifysgol Cymru yn bedair prifysgol? Wel, dwi'n bendant yn erbyn, oherwydd dwi'n meddwl mai y peth pwysig ydy cadw Prifysgol Cymru fel uned. Rwyf am newid Deddf 1950. pedwar. Fel y gall y tenant gael yr hawl i'r brynu'r freehold am bris resymol. Un o'r lleoedd mwyaf poblogaidd yn y sioe yma yng Ngelli Aur yw'r Babell Flodau, a dyma ran fechan iawn ohoni. Ac fel y gwelwch, mae yma flodau o bob lliw a llun.
rhagblas o'r hyn sydd i ddod, ond cyn i gwmni annibynnol o Gymru ddarlledu unrhyw raglen Gymraeg, roedd gwylwyr yng Ngogledd Cymru eisoes wedi gweld rhaglenni Cymraeg arloesol mewn cyfres arbennig iawn a hynny mor gynnar â 1957, cyfres o Fanceinion, o bencadlys cwmni Granada.

Helo, pnawn da i chi gyd. Wel, dyna'r tro cyntaf i chi glywed saith tele'n cael eu chwarae yr un pryd ar y teledu. Wel, cygalwad ffôn nes i yn y lle cyntaf oddi wrth ddyn o'r enw Glyn Griffiths, o'n i'n byw yn Llundain ar y pryd, yn gofyn a fydde gen i ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn rhaglen deledu Gymraeg. A wedes i, wel, do'n i'n gwybod dim amdani, do'n i'm yn gwybod am deledu Cymraeg yn yr iaith Gymraeg chwaith. A wedodd e bod Cranada yn dachre cynhyrchu rhaglenni ac yy Fydde fe yn hapus iawn 'sen ni'n mynd i fyny yno i gael rhyw fath o gyfweliad ag i wneud rhai eitemau, gyda'r bwriad yn y pen draw falle o fod yn gyflwynydd. Ond Warren Jenkins be nododd London Welsh de? Ac oedd Janet yn Miss London Welsh? Ac chi'n gwybod, os oedd hi isio cael job fel yna, ar y teledu, roedd hi eisiau bod yn Miss rhywbeth de? Ac oedd Janet yn ferch ddel dros ben. hardd ac yn golltyn hyfryd iawn. Wel, o'n i'n nerfys iawn wrth gwrs, ond do'dd gen i ddim syniad beth o'n i'n neud a gweud y gwir, o'n i'n ifanc ac yn naïf ac yn ddiniwed. Tasen i'n gwbod mwy, falle fydden i 'di gwrthod, ond chi'n wbod, myn' mewn i'r pen dwfwn nes i a a jyst gneud 'y ngore. Neges yn dod o Granada, gofyn i mi fynd yno gydag cyfweliad. Wedyn bu raid i mi fynd o flaen Sidney Bernstein, y pennaeth y cwmni. A dyna pwy oedd gyda mi yn mynd gael cyfweliad o David Plowright, ath yn bennaeth Canare wedyn. Ac un o'r cwestiynau cyntaf gofynnodd Bernstein i David Plowright, fel ni'n gael fo, oedd um,

Ac nawr, yr eitem nesa, gŵr diddorol iawn o Ddinbych, Mister RJ Hughes, a mae gyda fe hobi anghyffredin iawn, rhywbeth i wneud â gni, ynddi, Mister Hughes? Ia, ia, ia, dwi'n gwneud yy amryw stocs gni, a dwi'n dod ag un cynta, yy mae hwn ar canol i'w wneud, ges ti weld, mae hwn yn fan yma. Gewch chi ni weld hwn yy Mister Hughes? A allan hwn dych chi'n neud handl y gwn ife? Fi oedd yn rhoid y cyfarwyddiade i'r dynion y camerai ag hyd yn oed i'r rheolwr llawr achos do nhw ddim yn deall cymraeg, doedd y cyfarwyddwr ddim yn deall cymraeg, Warren Jenkins er ei fod e'n gymro doedd e ddim yn siarad cymraeg, ond beth ath e yn y diwedd i ddeall tipyn, ond yn amal iawn fydde gyda ni gyfarwyddwyr eryll o raglenni eryll, fi'n cofio un oedd gyda ni Phil Birnbaum oedd ei enw e, Y cyfarwyddwr Criss Cross Quiz oedd e ond fe gath e ryw fath o secondment ato ni. Wedi dod draw o Ganada oedd e a doedd e ddim syniad am Gymru. Dwi'm yn credu bod e wedi clywed am Gymru ond yn sicr gwybod dim am yr iaith Gymraeg. A mi fuodd e yn cyfarwyddo'r rhaglen am beth amser a fe gethon ni lot o sbort achos oedd e'n siarad â bobl, bobl Cymreig, fel tasen nhw'n Canadians dych chi'n gwybod ac oedd e'n gweud pethau. Wi'n cofio Doctor Kate Roberts yn dod i mewn i wneud rhaglen a ma' fe'n ddweud dros y tannoedd, rhyw lais o'r awyr yn rhywle, chi'n gwybod, ein Syned y Blwyddyn Diwedd, mae'n gweud, Hey, Doctor Kate, honey, would you mind smiling a bit more?
Ond, uh, Mr Hughes, dwi'n gwybod yn ogystal â gwneud pethau fel hyn yn y rhyfel, dych chi yn sgrifennu dipyn o fyrddoni os ydych chi'n bach, bydda, bydda. Bydda. Mae gna i... Mae ynglyn, ynglyn wedi wneud, mi, a mi golli y wobr gyntaf yn y Steddfod Genedlaethol Dimbech. oherwydd rhoi dim ond coma bach ar ganol gair neu os wedi cael wobr gynta, i'r hen eglwys roedd yr englyn, llan lle car adar oedd hi, a mwsogl yn ymosod arni, briw i'w rhestr, ei ffenestri,

Wel, Dyddgu Owen sydd efo fi y prynhawn 'ma, a mae'n hyfrydwch mawr i'w chael hi i'r stiwdio yma. Dyn ni falch iawn o fod wedi cwrdd â Mister Hughes o Gerrig y Drudion. Mae o a dwy grefft ganddo, gwneud gwn a gwneud cerdd. Mae'n gobeithio bydd mwy o ddylanwad y baledi na'r bwledi ar Janet. Ond dowch i gwrdd â Dyfgi Owen o rwan, 'da ni'n falch iawn o'ch cael chi o rwan y chwaer, y cwestiwn cynta ydi hyn rwan, y nofela yma 'da chi'n sgwennu, pam? Wel, cywilydd a chwilen, dwi'n meddwl, dyna'r ateb yn syml. Cywilydd am fy mod i wedi cwyno cymaint. Ond na gyfarwyddwr pryd hynny ar y ar y camerâu. Philip Birnbaum. O, dwi, 'da chi wedi neud efo hwnna. Yy, yn gorod trafod y rhaglen efo fo, amser. Ymlaen llaw. What's on the programme? Oh, may I got the arch to the whales coming. What's the name? Cynan. Cynan? Uh, what is this then? Am i egluro steddfod beth o'n gwneud yma. Pan nes i'r studio bore wedyn, oedd Philip Bloom, ond yr Americanwr, wedi codi Stonehenge yn studio. A fe grochen anferth a'r tân ynghyn, ac hader eu cynan eistedd yna, a medd Bum, I want to do a favour for Mimo. I'm going to have the camera right in his eyes. I want you to ask him dead in his face, do you believe in human sacrifice?
Wel, tydi pawb ddim yn gweld lygad yn llygad ar ddim byd. A fe wel, rhywrai fai hyd nod ar angel a'r holl alluog ei hun. O, Twitter! Ia, wel, dyna fo. Cafodd o ddod yn rinwedd i swydd fe. Ac bod yn gynnar, nes i ddod, yn gynnar iawn, bod yn onest. Dwi'n meddwl bod y trên cyntaf o Sir Fôn oedd yn y studio erbyn wyth yn cerdded y coridorau yn ei fuddugaliad e. Tynnu coban. Ia. Rhoi goron yn ei ben. A rwan, Paul Roycroft oedd y gŵr oedd yn derbyn pawb i stiwdio. Gŵr bonheddig. Wedi bod yn helpu Ifor yn, Ifan yn fy nofelwr yn ei ddydd, ac yn deall y moeseg a chwrteisi y theatr i'r dirglewyr de, a mi gafodd Llew Llwyddiant ei dderbyn felly. Ond o'n nhw'n gwneud mewn stiwdio arall ddrama Saesneg, Pyjama Game, a mi fyddriodd roedd Paul Raycroft fod o yn un o'r actorion a fe bryngwyd Llew Llwyddiant i'r stiwdio at y actorion The Pyjama Game.
Ia, merch sy'n ben bob tro. O ie, ie, pam lai? Wel, chwarae teg i chi. Ac ewch ati a daliwch ati y nofel eto mewn tair wythnos. A chi te, gobeithio. O na, mae'n cymeryd fwy o amser i fi olawr. Wel, dyna ni, wedi cwrdd â Dylgi Owen, a diolch yn fawr iddi hi am ddod yma. Wel, merched sy'n mynd yn ei nofelau hi o hyd. A'r merched piau'r eitem nesa. A mi geiff Janet sôn am y crandrwydd sydd mewn hetiau rwan. A drosodd at Janet.
Wel, ar ddydd Iau rydyn ni'n arfer cael sesiynau ar y rhaglen 'ma, ond oedd Jane yma ddoe, ydych chi gyd yn nabod Jane, mae'n dangos dillad i chi bob wythnos. Ac oedd hi'n dweud wrtha i bod hi wedi cael tair het fel anrhegion yn ddiweddar. A mae'r gyntaf, mae'n mynd i ddangos i chi, yn anrheg oddi wrth Warren Jenkins. Dyma hi. Oedd Jane yn dweud wrth Warren y dydd o'r blaen ei bod hi'n mynd i briodas a fe benderfynodd e roi het iddi hi. Yym. Nac, o'n nhw ddim yn bresentio yn rhywbeth i roid cyflwyniad i'r eitem ynte, yn hytrach na gweud, 'Wel, fydd yn gostwng ni het ie heddiw', o'n nhw'n gweud, 'Wel, mae Jane yn cael ei phen-blwydd, mae 'di cael tair het, dyma nhw, beth y'ch chi'n feddwl ohonyn nhw? Oedd yn gwneud rhywbeth yn fwy diddorol. A gael gwyrdd.
Mae brin bychan i hon yn troi lawr. A mae'r het nesa, welwch chi, yy ry- rydych chi wedi gweld hi unwaith o'r blaen, weth, yy, Mister Thomas o'r Gaernarfon rodd hon i Jane ar ôl iddi ddangos hi ar y rhaglen, ond o'n i'n meddwl falle fyse chi'n licio gweld hi eto, ag o'dd Jane am ddod â hi ta beth. Wel, sou'wester yw hon. Rhyw fath o liw lemon, swn i'n ei alw e. 'Di e'm yn wyrdd ydyn? O'n i'n gneud eitem ffasiwn bob wthnos. Mi o'dd honno'n... O'dd 'i'n gyfleus iawn achos o'dd o'dd yym yr adnodde i gyd ar gyfer yr eitem ffas- ffasiwn yn gallu dod o Fanceinion a felly o'dd e'n handi iawn i ni. O'dd gyda ni rwbeth wrth gefn. O'dd o'n hardd i addurno'r tu blaen a mae'n neis iawn ca'l y blode 'na ar y cefn. A credwch chi fi, pan ath Jane adre efo'r ddwy het yma, het Hedd Yn odd a oedd wrth gwrs nag o'ch chi ddim yn cael ymateb, 'ych ymateb chi'ch hunan i'ch, i'r rhaglenni. O'n nhw'n fyw ac felly do'n i ddim yn gweld y rhaglen. O'dd e'n dipyn o sioc i fi nawr i weld y rhaglen yna a meddwl, wel diwcs a nhw, pam o'n i'n neud y mosiwns yna? Ond wrth gwrs, allen ni, chi'n gwbod, do'n i ddim yn gwbod 'yn bod ni'n mynd i gneud nhw. Felly, o'ch chi ddim yn gwitho, o'ch chi'm yn gallu gwitho ar 'ych steil. Yym, o'ch chi'm yn gallu gwella ar bethe, achos o'dd 'na neb... Chi'n gwbod fel bobol yn gweud, O, ti'n lyfli del bach, a chi'n gwbod, tase chi'n gofyn, wel sut a'th honna, o'dd 'i'n iawn, neu chi'n gwbod, nes, shwt nes i? Bydde 'na neb yn yn yn yn rhoi barn onest i chi, ac o'dd hynny'n biti, chi'n gwbod, achos fe allen i fod wedi gwella tipyn, dwi'n meddwl, ar 'yn cyflwyniade ni gyd. Ac ar y rhaglen, swn i ddim ond wedi gweld hi, a sylweddoli bod yr eitemau'n hir iawn.

O! Wn i ddim be o'n i'n neud, wel, well i ni tiwnio rŵan. So o'n ni'n tiwnio efo'n gilydd. Eisteddwch i lawr, meddwl Rhydwen, dach chi'n oreit, eisteddwch i lawr. So o'n i'n eistedd i lawr ac wedyn o'n i'n dechrau gweddio, o'dd y yr yy telynau yn cadw mewn tiwn erbyn y rhaglen. Ond dyna'r fath o beth o'n ni'n cael yn y 1950s, a mynd allan live yn fyw, yndydi, amser hwnna.
Wel, o sain y tanau i sŵn y tonau, o leia dipyn o hanes ein bywyd beunyddiol ni. A dyma'r peth cynta. Wrth annerch aelodau Cymdeithas Lyfrau y Cymraeg Brycheiniog, awgrymodd y Doctor Thomas Parry, Llyfrgellydd Cymru, fod arwyddion bod amryw Gymry yn troi'n ôl at ddarllen. O'n i'n gorfod rhoi rhyw gymaint o bres yn newyddion bob wythnos i'r fan eraill, ac y gwne Mâr yn sgwennu'r newyddion i fi am ddim, felly, ac o'n i'n meddwl bod Gynarfon yn cael bargen go dda. gadw'r faner yn fyw. Beth yn dda gen i, ta ddim byd fwy hud. Gweithwyr yng nglofeydd y deheudir, a chyflogid llai o Oedd yr adnoddau'n brin, arloesio i ni yn y dyddiau hynny ta beth. Gyda ni ddim fawr o ddim ffilm, weithiau mi fydde 'na eitemau ffilm. Mae'n dipyn yn anodd i fynd dros y ffigyrau yna yn y chwys 'ma pnawn 'ma. Yym, pryd hynny, o'n i'n edrych yn fewnol yn gyfan gwbl ar Gymru, a dyna beth o'n i'n trafod, pethe Cymraeg, yn yr iaith Gymraeg. Hefyd, wrth gwrs, erbyn hyn, mae gyda chi arbenigwyr ar bob mathe o byncie a thestune sy'n gallu trafod unrhyw beth yn yr iaith Gymraeg, a hefyd, mae 'da chi derme wedi 'u bathu, does 'na ddim terme chwaraeon. yn yr amser hynny. Dwi'n cofio Tom Eaton Jones oedd yn do fewn o dy ganu unwaith yr wythnos i drafod chwaraeon. Dim ond chwaraeon Cymru, cofiwch, dwi'm yn credu bod e wedi trafod unrhyw beth y chwaraeon yn digwydd yn y byd y tu allan. Ddigwyddodd hynny, mwy na lai, pan o'n i ar yr awyr. Fe geson ni'r newyddion tua pum munud ar hugain wedi pedwar un prynhawn. Fi'n cofio y bois newyddion, David Plowright a Barry Heads yn dod i mewn a gweud, 'Ma ddrwg gen i, ond allith y rhaglen chi ddim mynd ar yr awyr am sbel fach, 'da ni'n newyddion. A wnaethon nhw, a roeson nhw'r newyddion yn Saesneg. Fuon ni ddim yn trafod, wedd wrth gwrs ellen ni ddim ar fyr rybudd fel yna, ond dwi ddim hyd yn o'd yn cofio bo' ni wedi trafod y peth y diwrnod cynlynol.
A dyma chi'r peth ola. Mae 'na symudiad i atal y llif o athrawon o Gymru i Loegr ac i gael mwy o athrawon dwyieithog ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Bydd Pwyllgor Addysg Morgannwg yn Cymryd athrawon o'r colegau a hynny cyn iddynt orffen eu cwrs os bydd hynny yn angenrheidiol. Dyna'r cwbl o'r newyddion. Mae'r ffordd yma'n arwain o ben Pwll y Cambrian tu nôl mi yn fan'na, lawr trwy Flaen Clydach i Sgwâr y Camri ar Hon y Camri. I fyny'r ffordd yma y cerddodd, y dringodd, cannoedd o lowyr y Cambrian ar hyd y blynyddoedd a'r mis felly.
Yn y stiwdio, Manceinion. Ac mi welai rŵan y funud yma yn mynd i fewn i'r stiwdio ac ei lygaid yn gweld bob dim. Fel rhywun taflu hunan i'r dŵr de, a wedyn nofio yn ysblennydd mewn munud de. Oedd e'n dysgu waith yn llwyr. Ac yn neud o i'r dyn â'r llawn o hyder te. Weithie o'n i'n me'wl bod ganddo ormod o hyder e. Ond dyna fe. Wel wedyn mi ddath Nan Davies y bbc amdano. Efachu o yne. Ac gawn ni neb o ran. A mi ga- es i ar Ednyfed Hudson Davies. Ie, hyd yn oed Curaig Bears oedd o, ond awgrymodd rhywun yn Granada, sai'n well i ddefnyddio'r gair Hudson Vale, a dyna Hudson Vale oedd. Mynd nôl rwan ar y trên o Fanceinion i Rhyl, lle o'n i'n byw. a cholli'r trên. Y gwedd hysbyseb ar y wal. Liverpool Playhouse, Ivor Emmanuel Shani Wallis in Finian's Rainbow. Roedden nhw'n i'n nabod Misus Emmanuel yn y de 'ma. Felly mi ffonies bore fory, bore wedyn, y Playhouse yn Lerpwl. A gofyn am Ivor Emmanuel ar y ffôn. Felly, siwmai, siwmai, fel, reit, llond i geg.

Am ryw bedwar, chwe mis, maen nhw wedi dwgwn yn glir gan y Yn y byd heddiw, mae hi wastod padron. Fe gymerwyd Owen Edwards gen i, cymerwyd Ifan Manor gen i i TWW, gan offerio Land of Song ar yr un patrwm.

Ac yym oedd e newydd golli ei rhaglen e, oedd e wedi gwneud rhaglen am Keep Death Off Our Roads, wedi hurio deg ar hugain o ddynion i orwedd ar llawr y Manceinion, ganol Manceinion, a stopio'r traffig i gyd, a thu helynt efo'r plis. A felly ddaru Bernstein gymeru'r rhaglen oddi arno fo. Yna twyrth Juda a gweld y telen yma. Rydwyn, meddai, This is a hell of a waste for one viewer. That's more viewers than you got from me.
Masnachol hollol oedd e, dwi'n siŵr. Yn sicr do'n nhw'm yn trio achub yr iaith Gymraeg. Bwriad Bernstein a'i ach i gyd oedd gwneud pres, defnyddio amser teledu

The minutes were calculated and you were allowed an equivalent addition in advertising time. So the Welsh programmes assist us by allowing us to have a little bit more time in advertising. Aeth Sianed yn syth i chwilio am taid, ac yr oedd taid fel arfer yn yr ardd ac yn chwith ei fyd. Dechrau oddi, ac o na feiau ofnadwy, sicr, ond arloesi yn sicr. Ac ddaeth y bobl i ar y teledu, pobl gyffredin iawn, i wneud campau fel yn Cymraeg. Dwi'n credu mai'r peth pwysica wnaethon ni oedd profi y gellid gwneud awr a hanner o raglenni bob wythnos yn yr iaith Gymraeg yn fyw. A dyna i fi oedd y gamp fwya, dwi'n meddwl. Dala llygoden a'i bytai oedd hi'n aml, cofiwch, ond fe lwyddon ni.
Wel, dyna stori Sianed i chi am wythnos yma, blant. A mae'n lodes lwcus iawn yn dydi, cael digon o gathod bach i chwarae gyda hi yn yr ardd drwy'r haf yma. A gyda llaw, mae gen i neges hefyd i chi'r plant sydd dipyn bach yn hŷn. Rwy'n clywed bod rhai ohonoch chi, pnawn yma, yn cymeryd o'r hen arholiad yna, yr Eleven Plus. Wel, rwy'n anfon dymuniadau gorau i chi gyd, a gobeithio y byddwch chi'n llwyddiannus.

Ai Bethel, ai Bwllyn, ai Salent, ai Felin, yw harlwch y frodyr a nwyllaf a gaed, nid Cymru fydd Cymru a'i choron dan draed. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau Miwsig y Telynau, pnawn da i chi gyd yn awr.
A cofiwch gadw yr haul 'na yng Nghymru, i flaen Aberystwyth dros y Sul ac yn edrych mlaen at gipis a ysbryn o haul a awyr iach ar lan y môr. Byddwn ni yn ôl dydd Iau a rhaglen eto ar eich cyfer. Bydd Ifor Emmanuel yma a'r sesiynau fel arfer. Gobeithio y dewch i mewn dydd Iau eto. Felly, pnawn da.

Ar ddiwedd y pumdegau a thra roedd Granada a Manceinion yn gwneud rhaglenni Cymraeg, roedd yr awdurdod teledu annibynnol, yr ITV, wrthi'n penderfynu pwy oedd yn mynd i gael y drwydded i ddarlledu rhaglenni i Gymru. Wel, cwmni Television Wales and the West oedd y cwmni llwyddiannus. Fe brynwyd Pont Canna Farm ym Mhont Canna, Caerdydd, ac mewn ychydig amser adeiladwyd stiwdios modern o gwmpas yr hen dŷ fferm gwreiddiol. Yr Arglwydd Darby oedd y Cadeirydd cyntaf, ac roedd Cymru blaenllaw fel Hugh T Edwards, Capten Harri Llewelyn a Syr Ifan ab Owen Edwards yn aelodau o'r Bwrdd. Am chwarter i bump ar y pedwerydd ar ddeg o Ionawr 1958 aeth TWW ar yr awyr. ac erbyn 1960 roedd y cwmni'n cynhyrchu ar gyfartaledd rhyw 200 munud yr wythnos o raglenni Cymraeg. Bu hefyd, wrth gwrs, yn garreg sylfaen bwysig i nifer o ddarlledwyr Cymraeg. Oedd Granado'n dal i wneud rhaglenni Cymraeg? Wel na, fe beidio nhw â gwneud hynny pan gafodd cwmni arall ei sefydlu, cwmni newydd sbon o'r enw Wales West and North. WWN. Dach chi'n gweld, er mai Television Wales and the West oedd enw llawn TWW, roedd yr enw braidd yn gamarweiniol am nad oedd y rhaglenni i'w gweld ym mhob rhan o Gymru. Ond ym 1961 cynigiwyd cytundeb i gwmni arall ddarlledu'r rhaglenni i ogledd a gorllewin Cymru, y cwmni Wales West and North, ond mwy am hynny yn nes ymlaen. Beth am i ni'n gyntaf gael golwg ar rai o'r rhaglenni Cymraeg a welwyd yn ystod y cyfnod cyffrous hwnnw? Ddydd Sul, y pedwerydd o Ragfyr 1960, y tarawyd hane o Gymru gan y llifogydd gwaetha ers cyn co. Disgynnodd dwy fodfedd a haner o law o fewn pedair awr ar hugen, a gaeth dŵr i fewn i filoedd o dai yng Nghaerdydd a'r cymoedd cyfagos. Yn Nhreforest, ar yr ystâd ddiwydiannol, caew trigain a dwy o ffatrïoedd, a bu 1000 ar ddeg o weithwyr yn segur oherwydd y llifogydd. Un o'r pentrefi a ddioddefodd fwya oedd Trehafod. Gorlifodd yr afon i Glanneg gan effeithio'n ddifrifol ar 300 o gartrefi. Fe raid i lawer iawn o trigolion symud dros dro i ganolfannau a agorwyd i ddelio â'r argyfwng.
Wel, dyma chi, rhaglen Amser Te ydi e, er bod ni mewn lle reit wahanol, ond croeso i chi gyd 'run fath.

Wel, rhei ffysi, ch'mod, rhei fach eitha neis, cofiwch, rhei gweld y pris yn ddrud, rhei eraill yn weld e'n dep, nag yfe? Rhei wedyn isie gweld shwt sort o wylies 'da chi. Ond yn y diwedd, cofiwch chi, ma' nw i gyd yn hapus iawn. Dwi'n siŵr eu bod nw. A ma' nw'n dod nôl o flwyddyn i flwyddyn. Ydyn, dwi'n synnu dim, cofiwch.
Odyn. Nac, dwi'n synnu dim o gwbwl.
Yym, dwi 'di gweld bod 'na lawer iawn iawn o Saeson yma, a finna'n meddwl ma' rhyw le i Cymru o'dd Cei Newydd. Dyna beth oedd ers lawer o dydd, ond yym. Wel lot o Saeson yn dod ma nawr a fi'n cofio nhad yn gweud am un wraig fach oedd yn cadw chimo bobl diarth yeah. a pan ddath y Saeson gynta mm. ddath i miwn a slamio lot yn gwrs y gwelyau a rooms iddi yeah. a fynnodd y fyny well where's the bathroom mm. a mae'n cydio ni braich ef a mynd i'r ffenest a pwyntio mas at y môr a meddai There's the bus through my dear me and there's plenty of water for you all. Ie, chwarae teg i fi. Ie. A'r enwog Tommy Jones, wrth gwrs, gynt o Everton, oedd rheolwr Bangor. Gŵyr oedd eisoes wedi gwneud gwyrthiau efo tîm Bwllheli. Ond doedd neb oedd wedi tyrru i Fara Road y noson honno yn disgwyl mwy na gweld sioe barchus gan Bangor. Ond fe godon nhw eu gêm ymhell uwchlaw'r disgwyliad fel y digwyddodd pethau. Nhw oedd yn ymosod o'r cychwyn cyntaf. A phan groeswyd y bêl o'r chwith a sgorio'r gôl gyntaf, roedd rhai o'r dorf yn gwybod fod nhw wedi dod i wylio yntau i chwarae. Wel, beth yw'ch barn chi am yr sôn a'r siarad 'ma am rhannu Prifysgol Cymru yn bedair prifysgol? Wel, dwi'n bendant yn erbyn, oherwydd dwi'n meddwl mai y peth pwysig ydy cadw Prifysgol Cymru fel uned, ei fod yn yn rhywbeth fydd yn dal i sefyll dros undod y genedl a'r wlad. Ydych chi'n meddwl fydde gradd Prifysgol Aberystwyth, er enghraifft, yn llai o werth na gradd Prifysgol Cymru? Faswn i ddim am foment yn difrïo Y Coleg Aberystwyth gan fod arna'i gymaint o ddyled iddi hi, ond yn bendant i'm TB ym bydde gradd Prifysgol Cymru yn werth mwy yn gyffredinol na gradd Prifysgol Aberystwyth na Bangor na Chaerdydd nag Abertawe. Mae'n dda fod y colegau yno i fod mewn cysylltiad â'r ardaloedd o'u cwmpas, ac felly dwi'n gobeithio cawn ni Brifysgol Cymru fel y mae hi wedi wedi newid dipyn bach os mynnwch chi, a'r colegau yn parhau yn rhan hanfodol ohoni.
Wel, rwan ta beth bynnag arall newch chi neu newch chi ddim pan ddowch chi i Lydaw, mae rhaid i chi fynd ista allan fel rydw i rwan i fita rhyw fath o grempog ma nhw'n wneud yma. Ac dwi wedi gofyn i yr wraig yma, hi sy'n cadw wn i'n be ma nhw'n galw creperie ma nhw'n ei alw fo, ac dwi wedi gofyn i'r ddynas sy'n gweithio hefo hi, fasa hi'n dod allan i ddangos i ni sut fath o gytew Uh, la pat, uh, mae'r anus da. Di. Wel, rwan, ta dyma hi, da chi'n gweld, i ni gael... Uh, a mae'r uh, wraig yma yn dweud wrtha'n union nes ti, mae'r am, beth sydd yno fo. Um, dy farin? Vous prenez de la farine? Ie, yeah, tipyn bach o flawd. Mm. Lot o lefrith, meddai hi. E, dwysys. Dau wy. Wel, dwi i weld o'n debyg iawn i'n cymysgwch ni. Um, a fe fwyd yn lo, wsi, a fe no. dyle? O, dim dŵr i ni gael dall hynny, te.
Chwefror 1963 oedd dyddiad protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith. Gosodwyd posteri ar furiau llythyrdy Aberystwyth ac yna aethpwyd ymlaen i bont Trefechan i rwystro trafnidiaeth. Fe gafodd y Gymdeithas yr hyn yr oeddan nhw wedi'i anelu ato, sef cyhoeddusrwydd i'w hymgyrch i gael statws anrhydeddus i'r iaith. Bu ffrwgl drachefn rhwng pobl leol a'r Gymdeithas pan gynhalwyd protest rymus yn Llythyrdy Dolgellau yn 1965. Hawliodd y Gymdeithas fod argymhellion Pwyllgor Syr David Hughes Parry yn cael eu gweithredu. Un oedd cyhoeddi ffurflenni o bob math yn Gymraeg. Cyn diwedd y ddegawd, gwelwyd am y tro cyntaf y geiriau 'sianel Gymraeg' yn awr. Ond yr ymgyrch a ddenodd y sylw mwyaf a'r gwrthwynebiad mwyaf oedd peintio'r arwyddion Saesneg. Yn y saithdegau y cyrhaeddodd y brotest hon i Hantur. Ond cyn i'r chwedegau dynnu i'w terfyn, roedd llawer o Gymry ifanc wedi'u dirwyo a'u carcharu.

A, Sir Fôn, Sir Feirionydd, Sir Gaernarfon, a hwyrach rhai o siroedd gwledig eraill Cymru. Ynglŷn â Sir Aberteifi, mae Roderick Ball wedi bod yn ymlydd yn frwd am gau y tafarnau yn y sir am beidio iddyn nhw agor, ac rwy'n credu bod bobl Sir Gaerfyrddin yn ddigon call i beidio â y pleidleisio dros agor hefyd. Yn erbyn agor dwi'n meddwl yn y Sir Feirionnydd fy hun, Sir Fôn a Sir Gaernarfon i agor. Wel rwy'n credu bydd Sir Caerfyrddin yn ei erbyn e, os bydd rhywun glywir i'r Rhondda hefyd.
Roedd Howard Winston yn bencampwr bron ar hyd y chwedegau. Enillodd bencampwriaeth pwysau Plu Prydain ym 1961 drwy guro Terry Spinks. a doedd neb wedi dwyn y teitl oddi arno pan ymddeolodd o'r ring ym 1969. Dyma un o'i frwydrau cynnar yn erbyn pencampwr o wlad Belg, a refferi Ike Powell yn rhoi terfyn ar yr ymladd yn yr wythfed rownd gan gyhoeddi Winston yn ddiddigwr unwaith eto.